Йесо йӕ ахуыргӕнинӕгтыл ахаста йӕ цӕст ӕмӕ райдыдта дзурын. Тӕхудиаг стут, мӕгуыртӕ! Хуыцауы Паддзахад сымах у. Тӕхудиаг стут, абон ӕххормӕгтӕ! Хуыцау уӕ бафсӕддзӕни. Тӕхудиаг стут, Абоны кӕуджытӕ, сымах сцин кӕндзыстут. Тӕхудиаг уыдзыстут адӕймаджы фырты тыххӕй адӕмӕн ӕнӕуынон куы уат, куы уыл бахъуыды кӕной, цъыфыл куы калой ӕмӕ уын уӕ ном куы сӕгат кӕной, уӕд. Цин кӕнут уыцы бон ӕмӕ райут. Уӕларвы уӕм ӕнхъӕлмӕ кӕсы стыр хорзӕх. Ацы адӕмы фыдӕлтӕ пехуымпартӕн дӕр афтӕ кодтой. Фӕлӕ сӕр уӕ сӕр, хъӕздгуытӕ, сымах ныридӕгӕн райстат уӕ хорзӕхы хай. Сӕр уӕ сӕр абоны ӕфсӕстытӕ, сымах сыстонг уыдзыстут. Сар уӕ сӕр, абоны цингӕнджытӕ, сымах скӕудзыстут ӕмӕ ныдздзынӕздзыстут. Сар уӕ сӕр, ӕппӕт адӕм дӕр уӕ хорзы кой куы кӕной, уӕд. Ацы адӕмы фыдӕлтӕ мӕнг пехуымпартӕй дӕр афтӕ ппӕлыдысты. Фӕлӕ сымахӕн мӕнмӕ хъусджытӕн зӕгъын. Уарзут уе знӕгты, хорз кӕнут, сымахӕй йе сӕфт чи уыны, уыдонӕн. Уӕлгъитджытӕн хорзӕх курут Хуыцауӕй, кувут уе фхӕрдджыты тыххӕй. Де хсӕрфарс дын чи ныццӕва, уымӕ бадар иннӕ дӕр. Ӕмӕ дын исчи дӕ пӕлӕз куы иса, уӕд ын ратт дӕ хӕдон дӕр. Чидӕриддӕр дӕ кура, уымӕн ратт, ӕмӕ дӕ чи сайса, уый-иу фӕстӕмӕ ма рсагур. Адӕммӕ цӕмӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсут, уый сын аразут уӕхӕдӕг дӕр. Сымах чи уарзы, уыдоны куы уарзат, уӕд уый тыххӕй цавӕр хорзӕхы аккаг стут? Тӕригъӕдджынтӕ дӕр уарзынц, чи сӕ уарзы, уыдоны. Ӕмӕ сымахӕн хорзы чи бацӕуы, кӕд уыдонӕн кӕнут хорз, уӕд уый тыххӕй цавӕр хорзӕхы аккаг стут? Тӕригъӕдджынтӕ дӕр афтӕ кӕнынц. Ныфс уӕ кӕмӕ ис, бафиддзысты уын ӕй, зӕгъгӕ, кӕд ӕфстау уыдонӕн дӕттут, уӕд уый тыххӕй цавӕр хорзӕхы аккаг стут? Тӕригъӕдджынтӕ дӕр тӕригъӕдджынтӕн ӕфстау фӕдӕттынц, цӕмӕй фӕстӕмӕ райсой, цас радтой, уыйбӕрц. Фӕлӕ уарзут уе знӕгты, хорз кӕнут, ӕмӕ ӕфстау дӕттут, фӕстӕмӕ исты кӕй райсдзыстут, уымӕ ӕнхъӕлмӕ нӕ кӕсгӕйӕ, уӕд уын уыдзӕни стыр хӕрзиуӕг ӕмӕ уыдзыстут Дунедарӕджы хъӕбултӕ. Уый хорз цӕстӕй кӕсы ӕбузныгтӕм дӕр ӕмӕ фыдзӕрдӕтӕм дӕр. Уӕдӕ ут хӕрзгӕнджытӕ, уӕ фыд хӕрзгӕнӕг куыд у, афтӕ. Иннӕтӕн тӕрхон ма кӕнут, ӕмӕ тӕрхонгонд нӕ уыдзыстут. Тӕрхон макӕмӕн рахӕссут, ӕмӕ уын тӕрхон нӕ рахӕстӕуыдзӕн. Хатыр кӕнут, ӕмӕ уын уыдзӕни хатыр. Дӕттут, ӕмӕ райсдзыстут. Уӕ фӕдджи уын ӕркалдӕуыдзӕни раст хӕрзнад ӕмӕ йемыдзаг барӕнӕй. Уымӕн, ӕмӕ цы барӕнӕй барут, ахӕмӕй сбарсты уыдзӕн сымахӕн дӕр. Йесо сын загъта фӕсномыг ныхас дӕр. Куырмӕн куырмы хонын йӕ бон куыд бауыдзӕн? Сӕ дыууӕ дӕр уӕрмы нӕ ныххаудзысты ӕви? Ахуыргӕнинаг йӕ ахуыргӕнӕгӕй уӕлдӕр нӕу. фӕлӕ ӕппӕт дӕр чи сахуыр кӕна, уый суыдзӕн йӕ ахуыргӕнӕджы хуызӕн. Цы кӕсыс де фсымӕры цӕсты рдумӕ? Дӕхи цӕсты та къалабалас нӕ фиппайыс. Куыд у дӕ бон де фсымӕрӕн зӕгъын? Ме фсымӕр, ӕрима дӕ цӕстӕй дын ӕрдус исон, дӕхи цӕсты къалабалас куы нӕ уыныс, уӕд. Цӕстмӕ хъус. Дӕхи цӕстӕй уал къалабала ссис, стӕй уӕд фендзынӕ, де фсымӕры цӕстӕй ӕрду куыд сисын хъӕуы, уый. Ӕвзӕр дыргъ кӕуыл зайы, ахӕм хорз бӕлас нӕй. Стӕй хорз дыргъ кӕуыл зайы, ахӕм низджын бӕлас дӕр нӕй. Алы бӕлас дӕр йӕ дыргъӕй бӕрӕг вӕййы. Какун синдзӕй не ртонынц легъуи, синдз къутӕрӕй та сӕнӕфсир. Хорз адӕймаг йӕ зӕрдӕйы хорз хӕзнадонӕй рахӕссы хорзӕх. Фыдзӕрдӕ адӕймаг та фыдӕхы къӕбицӕй рахӕссы фыдӕх. Уымӕн ӕмӕ зӕрдӕ цӕмӕй дзаг вӕййы, дзыхӕй дӕр уый рацӕуы. Цы уын зӕгъын, уый куы нӕ кӕнут, уӕдмӕ хицау-хицау цы хонут. Мӕнмӕ рцӕуджытӕй мӕ ныхӕстӕм чи хъусы ӕмӕ сӕ чи ххӕст кӕны, уыцы адӕймаг кӕй хуызӕн у, уый уын зӕгъон. Арв чи скъахта ӕмӕ йӕ хӕдзар дурыл чи сывӕрдта, ахӕм хӕдзаргӕнӕджы хуызӕн у. Дон куы раивылд ӕмӕ уыцы хӕдзарыл куы ахӕцыд, уӕдӕй фенкъусын кӕнын йӕ бон нӕ баци, уымӕн ӕмӕ фидар бындурыл ӕвӕрд уыди. Мӕ ныхӕстӕм чи хъусы ӕмӕ сӕ чи не ххӕст кӕны, уый та у, йӕ хӕдзар зӕххыл ӕнӕбындурӕй чи сарызта, ахӕм адӕймаджы хуызӕн. Хӕдзарыл дон куы ахӕцыд, уӕд уайтӕккӕ ӕркалд ӕмӕ ныппырхи бынтондӕр.